Salam, gadyrly ildeşler! Aramyzda ýaňy toý tutup, uly umytlar bilen durmuş ýolagçylygyna başlanlar, mukaddes maşgala ojagyny tutaşdyranyna birnäçe ýyl bolanlar we biziň ýaşlarymyzda ýigrimi-ýigrimi bäş ýyldan bäri maşgalasynyň başynda duranlar bardyr, elbetde. Maşgala her jemgyýetiň iň kiçi molekulasy hökmünde. Oňa gelýän zyýan, ony ejizledýän her ýagdaý, onuň ýykylmasyna sebäp bolýan her faktor, aslynda biziň hemmämiziň problemamyz. Mysal üçin, özara düşünişmezlik, biwepalyk, ruhy keseller, harakter bozuklyklary, alkogolizm, neşekeşlik, bu faktorlardan käbirleri. Şu gepleşigimizde ýokarda agzalanlardan özara düşünişmezlikden döreýän problemalara ünsi çekmäge synanyşmak we maşgala psihologlarynyň bu temalardaky çözgütlerini siziň bilen paýlaşmak isleýäris. Gynansagam, şeýle ýagdaýlaryň bolmasyndan, ýanýoldaşymyza bolan söýgimiziň kemilmesinden, maşgaladaky düşünişmezligiň köpelmesinden, dawa-jenjelleriň döremesinden, birek-birege bolan hormatymyzyň azalmasyndan, ynamsyzlygyň artmasyndan, söýginiň sönmesinden we bulaň netijesinde mukaddes maşgala ojagymyzyň ýykylmasyndan birinji derejeden özümiz günäkär. Ýigit bilen gelniň özara gatnaşyklaryndaky näsazlyklary başladýan esasy sebäpkerlerden biri, garşy jynslaryň bir-birini ýeterlik derejede tanap bilmezlikleri diýip bileris. Muňa nähili düşünmeli diýsek? Garşy jynslaryň, ýagny erkek bilen zenanyň bir-birinden tapawutly ruhy-psihologiki harakterleriniň, hallarynyň we zerurlyklarynyň bolmagy. Erkekleriň we aýal maşgalalaryň durmuşdaky hadysalar baradaky pikir ýöredişlerindäki we reaksiýalaryndaky tapawutlyklar. biri-birine aýtýan zatlaryna we ýagdaýlaryna ýalňyş düşünmekleri, mesele düşünişmezlik çykan ýagdaýynda özlerini alyp baryşlaryna we tutunýan tutumlaryna ýalňyş manylar bermekleri, durmuşyň adaty kynçylyklarynyň garşysynda är-aýalyň bir-birini günäkärlemegi. Garşy jynslaryň, ýagny erkek bilen zenanyň bir-birinden tapawutly ruhy-psihologiýa harakterleriniň, hallarynyň we zerurlyklarynyň bolmagy baradaky şu senariýany ele alalyň. Mysal üçin, ýigdimiz iş gününiň ýadaglygy bilen öýe gelende, ýigrimi-otuz minut hiç kim bilen gepleşmän, günüň dowamynda bolup geçen wakalary ýa-da günüň çözülmedik meselelerini kellede täzeden aýlap, analiz etmäge, Ýa-da çözgüt gözläp özbaşdak wagt geçirmäge zerurlyk duýýar. Ýo-laý, bu hojalyk ynana çaýşyk gümany ýog-a. We ýigidimiz öý eşiklerine geçip telewizoryň başynda eli pultly ýarym sagat töweregi dymyp oturýar. Daşyndan göräýmäge o telewizor görýän ýaly görünýär. Bu ýagdaý Jon Greý Erkekler Marsdan, zenanlar Weneradan atly kitabynda erkek adamyň wagtlaýyn öz gowagyna çekilmesi diýip atlandyrýar. Bu ýagdaý erkek adamlaryň aglabasy üçin adaty ýagdaýdyr. Ýöne gelinler ýanýoldaşlarynyň bu hereketini meň bilen gürleşesi gelenok, meni diňlemek islänok ýa-da meni ýok saýýar ýaly görnüşlerde ýalňyş manylandyrýarlar we bu ýagdaýa reaksiýa hökmünde nähili hem bolsa bir görnüşde ony gowagyndan çykaryp, oň bilen söhbetdeşlige başlamaga çalyşýar. Ýöne gelniň bu synanyşygy köplenç şowsuzlyk bilen netijelenýär. Muň sebäbi ýigidimiz gowanda ýalňyzka, onuň beýnisiniň dogsan bäş prosenti entägem şowunyň dowamyndaky problemalar bilen meşgul bolmagyna galýar. Ol beýniniň galan bäş prosendi bilen aýalynyň aýdýan zatlaryny diňe beýninde ýazgy almaga sarp edýär. Gelin oňa, Sen meni diňläňok diýip, igenmäge başlanda bolsa, Men seni elbetde diňleýän. Aýdan zatlaryň hemmesini yzyna gaýtalap bereýinmi? diýip jogap berýär. Bu hakyky manysynda gelniň isleýşi ýaly üns berip diňlemek däl-de, ýazga alnan zatlaryň gaýtalanmagyndan ybarat. Işiň ýa-da günüň meselelerini bolan ýerlerinde goýup gaýtmak her kime başartmaýar. Erkek adam köplenç dünýäniň dynmak bilmeýän problemalaryndan az wagtlygam bolsa sypmak üçin öz öýüni gaçybatalga hökmünde görýär. Öýe gelende eýýäm problemalardan doly kelläniň başga goşmaça meseleleri seljeresi gelmeýär. Ýöne bu geçiji ýagdaý gelinleri panika etdirip, meni ýa-da öý baradaky problemalarym ony gyzyklandyranok, meň bilen gepleşesi gelenok ýa-da meni öňküsi ýaly söýenokmyka diýen ýalňyş oýlanmalara itermeli däl. Ýigidimiz bir salym özüni dürsänden soň adaty şadyýanlygy bilen gowagyndan çykanda, ol gelini diňlemäge we söhbetdeşlik etmäge taýýardyr. Ýogsam ony gelniň wagtyndan öň gyssap gowagyndan çykarmaga çalyşmasy, islenmeýän ýa-da garaşylmadyk reaksiýalary görkezmegine sebäp bolup, ýigit bilen gelniň arasynda gereksiz konflikti tutaşdyryp, gyzynam uruş-sögüşe ýazdyryp biler. Men seň bilen gürleşýän. Galdyr kelläňi. Ýüzüme seret. Seret ýüzüme! Bu ýagdaýda gelinimiziň almaly maslahaty şeýle, işden ýaňy gelen ýanýoldaşyna salam ýa-da hoş geldiňden başga söz aýtmazlyga çalyşmaly. Ýüzi-gözi gowy bolmasa-da, näme boldy ýaly soraglar bilen ýigitlerimizi söhbetdeşlige çekmäge synanyşmaly däl. Eger synanyşaýan ýagdaýyňyzda ýoldaşyňyzyň jogaplary hawa ýa-da ýok görnüşinde gysga jogaplar bolsa, bu ýoldaşyňyzyň men şu wagt gürleşmek islämok diýmek isleýändiginiň açyk alamaty. Ýigidimiz gowuna girip özüni. Dürsäp çykýança sabyr etmeli. Ýigidimiziň özi habar gatýança, gelin nahar-şora güýmenip, ýa-da başga zatlar bilen meşgullanyp biler. Ýigitden galmaly maslahaty bolsa şeýle. Eger gelinler bir meselede aýak diräp gürleýän bolsa, ýigidiň hem özüni dürsemäge wagt gerek bolsa, onda ýigit, Häzir gülüm, birsalym özüm dürsäýin, Onsoň gürleş äýel diýmesi bolup biläýjek düşünişmezlikleriň öňüni almaga kömek eder. Umuman, erkek adamlar durmuşyň problemalaryndan, aladalaryndan ýa-da stresslerinden arza-şikaýat etmän, özbaşdak baş alyp çykmaga çalyşýarlar. Aýal maşgalalar bolsa munuň tersine, problemalaryny we streslerini dile getirip, özüne ýakyn duýýan kişiler bilen söhbet edende, özleriniň dertlerini ýeňledýärler. Olar aladalary barada gürlände, erkekler olaryň aýtýan zatlaryna çözülmesi zerur meseleler ýaly garaýarlar. Derrew gürrüň edilýän problemalara degişli çözgütler we maslahatlar bermäge başlaýarlar. Gelinler problemalaryny näçe köp hatarladygyça, ýigitler munça meselä çözgüt tapyp bilmän, özlerini iş başarmaýan adam ýaly duýup, lapykeç bolýarlar elbetde. Aslynda gelinler iňirdände olaryň gözleýän ýa-da garaşýan zady çözgüt däl-de, özlerine duýgudaşlyk bildirip, Dogry aýtýaň, beh, wah-wah ýaly sözler bilen diňlejek sabyrly ýürekdeş. On-on bäş minutlyk söhbetdeşlikden soň ýürekleri gowzap, dertleri ýeňläp, ýene-de öňki şadyýan, söýgi doly görnüşlerine gelýärler. Erkekleriň we aýal maşgalalaryň durmuşdaky hadysalar baradaky pikir ýöredişlerindäki we reaksiýalaryndaky tapawutlylyklary bilmedik halatymyzda, biziň hemişe ýalňyş kararlar almagymyz gutulgysyz. Esasy ýalňyşýan ýerimiz, garşy jynsyň özümiz ýaly bolmagyna, pikir ýöretmelerine, hereket etmeklerine we netije çykarmalaryna garaşmagymyz. Olaryň biziň isleýän zatlarymyzy islemelerini, özlerini biziň ýaly alyp barmalaryny we biziň ýaly duýmalaryny arzuw edýäris. Ýokardaky gürrüň edilen meselelerden habarymyz ýoklugy sebäpli, maşgala durmuşymyzdaky gatnaşyklarymyzyň yzyny gaýtarýarys. Şu temalary bilmegimiz, är-aýal gatnaşyklaryndaky düşünişmezlikleri ýok diýip boljak derejede azaldýar. Ýöne, elbetde, bu maslahatlar iş ýüzünde ulanmany öwrenmek wagt alyp bilýär. Gelinleriň zeýrenmegindäki düýp sebäbe göz ýetirmän, Olaryň ýigitlerden garaşýan reaksiýalaryna düşünmän, erkekler gelinleriň aýdýan her meselesine çözgüt teklip etmek bilen ýalňyşýarlar. Gelinler bolsa, çözgüt däl-de, özleriniň diňlenmelerini we şol wagtky duýgularyna hak berilmegini isleýärler. Gelinleriň bu temadaky ýalňyşlarynyň biri bolsa, Ýigidiň islemeýän wagty oňa maslahat berip, ony ugrukdyrmaga synanyşmasy. Şeýle ýagdaýda ýigidiň reaksiýasy köplenç negatiw bolýar. Munuň sebäbi, hälki belleýşimiz ýaly, erkekler meseleleri, problemalary özbaşdak çözmäni halaýarlar. Özleri çözgüt tapanda bolsa uly lezzet alýarlar. Maslahat zerur bolanda, hökman bilene soraýarlar. Soralmadyk ýagdaýynda berlen maslahatlaram kabul etmeýärler. Çözgüt tapylmasyny öz borçlary hasaplaýarlar. Galapyn erkekleň tebigaty şeýle. Gelinleriň säwligine ite ot bermek ýaly diýsek, erkekleň ýalňyşyna-da ata et bermek diýip bileris. Bir-birine aýtýan zatlaryna we ýagdaýlaryna ýalňyş düşünmekleriniň esasy sebäbi bolsa, erkekler bilen zenanlar geplemek üçin meňzeş sözler ulanýanam bolsalar, Şol biz sözlerden tapawutly başgaça manylar çykarmaklary diýip bileris. Bu ýagdaýda sözlük ýa-da terjimeçi zerurlygy ýüze çykýar, elbetde. Ýagny gelinleriň boluşlaryna we aýdýan zatlaryna ýigitleriň dogry düşünmegine kömek edýän sözlük we tersi. Ýagny ýigitleriň sözlerine we özlerini alyp baryşyna Gelinleriň hakyky manysynda göz ýetirmegine goldaw berýän sözlük. Gelinler gürlände özleriniň duýgy-düşünjelerini doly düşündirip bilmek üçin mimikalary, gözýaşlary, dramalaşdyrmalary, edebi dili, meňzetmeleri, dürli görnüşdäki ulaltmalary we umumylaşdyrmalary ulanyp bilýärler. Waý öýüň üstüne ýykylandyr-eý! Waý depäňden asmana inendir-eý! Ýigitler bolsa, gelinleriň bu aýtýan zatlaryny literal, göni manysynda kabul edip ýalňyşýarlar we gelinleri goldamaýan görnüşdäki gödek jogaplary berip bilýärler. Zenanlar isleýän zatlaryny köplenç gönümel soramaýarlar. Gelinleriň gepiniň içinde gizlenen hakyky isleglerine ýigitleriň dogry düşünip, olary goldamalary üçin Gelin dilini ýigit diline terjime edýän sözlüge hasam ýiti zerurlyk duýulýar. Mysal üçin gelinlerden, Hemişe öýi bulam-bujar edýäň, öýi hemişe men ýygnamaly, başymy alyp gaçyp gidiberesim gelýär, işim hiç oňuna bolanok, maňa hiç kömek edeňok, maňa hiç kim üns berenok, meň ýagdaýyma hiç düşüneňok, maňa hiç duýgudaşlyk bildireňok, saňa hiç gepimi düşündirip bilemok-da, meni hiç diňläňok, barybir örtläniňi edýäň. Sen diňe özüňi bilýäň. Maňa hiç täze zat äbereňok. Meni ýöne howlukdyryp dursuň. Seň bilen bazara geler ýaly däl. Meň bilen hiç wagt geçireňok. Postoýanny dostlaryň ýanyna aýlanyp ýörsüň. Maňa hiç ýakymly sözler aýdaňok. Ýöne özüň öwüp otyrsyň. Maňa hiç sowgat, gül getireňok. Meni öňkiň ýaly söýeňok. Meni hiç kakamlara goýbereňok. Ýaman ýadadym. Hiç zat etjek ýaly, kelläm agyrýar ýaly igençli sözleri eşidenizde ýalňyş düşünip, özüňizi günäkärlenýän ýaly duýup bilersiňiz. Adam dilinde gürlesene. Gelinler aslynda, maňa hiç duýgudaşlyk bildireňok, saňa hiç gepimi düşündirip bilemok-da, meni hiç diňläňok ýaly sözleri aýtmak bilen şeýle diýmek isleýärler. Men seň bilen gürleşesim gelýä. Men saňa içim dökümde rahatlaýaryn, ýüregim ýeňleýä. Ýaşaýyş meň üçin gözelleşýä. Men seň bilen wagt geçirmek isleýän. Seň bilen gepleşemde, özüm bagtly duýýaryn. Meni diňläňde özümiň söýlýändigimi duýýaryn. Meni diňläp, maňa duýgudaşlyk bildirseň, ýüregim giňeýär, diýmek isleýärler. Ýigitleň köpüsi bu aýdylanlary göni manysynda kabul edip, Gelinler, meni hiç diňläňok diýende, men şu wagt näme edýän eýse diýip bilýärler. Saňa hiç gepimi düşündirip bilemok-da diýenlerinde bolsa, näm maňa samsyk diýjek bolýarmyň? Görnüşindäki gödek jogaplary berip bilýärler. Kötek biderek bolgusyz gürrüňleňňi. Garaz, ýokarky aýtýan sözlügimizi ýerlikli ulanan ýagdaýymyzda maşgala gatnaşyklarymyz has asudalaşýar, aňsatlaşýar. Biri-birimize dogry düşünip, zerur bolan goldawy berip, Ýaşaýşy özümiz üçin gözelleşdirip bileris. Haçanda gelin bilen ýigit dawalaşmagyň öňüsyrasynda durkalar, özara düşünişmezlikleri hasam güýçlenýär. Ýigit gelniň janygyp düşündirjek bolýan zadyny gereksiz, biwagt iňirdi ýaly görüp diňlemek islemeýär. Gelinem ýigidiň bolşuny özüne halamaýandygyna ýorýar. Ikitaraplaýyn ýalňyş düşünmeler, biri-birlerini sözli kemsitmelere, azgyrylyp ýüzlenmelere, dawa-jenjele ýazýar. we hatda bir tarap eglişik etmese, psihiki we fiziki taýdan zepere çenli baryp ýetýär. Gelin dili bilen urýar, ýigidem eli bilen. Göm bol!
Göm boluş taýdan garaňy saýla! Biri-birini söýüp toý tutan bu iki juwanyň gözgyny ýagdaýy diýseň gynandyrýar. Bu ýagdaýa özara düşünişmezlik we durmuşyň ownuk-şok kynçylyklary sebäp bolýar. Ýalňyş düşünmeler dowam etdigiçe, Dawa-janjal hem egsik bolmaýar. Her iki tarap bir-birlerine dogry düşünmäge azajyk gaýrat etseler, maşgala ýaşaýyşlarynyň onçakly öý düşleri ýaly kyn däldigine derrewjik gözem ýetirjekler. Özlerini ýersiz kyn güne goýup oturanlaryny görjekler. Özlerini aryp baryşlaryna we tutunýan tutumlaryna ýalňyş manylar bermekleri gelin bilen ýigidiň arasyndaky ylalaşyksyzlyklary başladýar diýip bileris. Aslynda ýigidiň bu negatiw reaksiýasy gelne däl-de, gelniň meseläni orta atyşyna we biwagt dile getirişine görkezilen garşylyk. Gelniň närazylygynyň artmasam ýigide däl-de, onuň biperwaý we agressiwlige çenli baryp ýetýän, oňlap bolmajak tutumyna görkezilen reaksiýa. Gelin, Hiç kim maňa kömek edenok diýip zeýrenmäge başlanda, agşama ýakyn işden ýadap gelen ýigit muny şahsynyň kemsidilmesi hökmünde özüne çekip, E bizem oýnap ýöremzok-da ýaly jogaplar bermesi oňlanjak ýagdaý däl elbetde. Handa gördüň, özi keýpi-sapa edip aýalyny işledýän türkmeni. Onuň ýerine, Wah ýene ýadaýdyňmy? Hakykatdan hem işiň köp. Han otur, saňa özüm çaý goýaýyn, eliň-aýagyň owkalap bereýin ýaly sözler bilen gelne on bäş-ýigrimi minutjyk näzlenmäge pursat berse, bolup biläýjek düşünişmezlikleriň aglabasy sowlup gitjek. Şu gün bir keýpim gowy. Sebäbi gelniň gözleýäni onuň kyn ýagdaýyna çözgüt däl-de, oňa görkezilýän duýgudaşlyk, we ýürekdeş diňleýji. Ýagşy söz ýylany hininden çykarar diýlişi ýaly, ýigidiň ýyly sözleri gelni ýadawlygyň we günlük aladalaryň içinden sogrup alýar. Gelniň keýpini çaglamak onçakly kynam bolmasa-da, ýigidiň ýagdaýy kontrol etmäni öwrenmesi wagt alyp bilýär. Zähmetsiz rahmet bolmaýar. Dünýäniň we ýaşaýşyň kynçylyklaryndan, aladalaryndan baş alyp çykmak üçin zenanlar duýgularyny paýlaşmaga, we iş döküşmäge zerurlyk duýýarlar. Gelinleriň şeýle zerurlygy her ýüze çykyşynda erkekleriň başga işi taşlap olary diňlejegine garaşmagam sadalyk bolar elbetde. Erkeklerde köplenç zenanlaryň düşünip bilmeýän hereketleri we boluşlary gabat gelýär. Zenanlar bu hereketleri we boluşlary Meň bilen gürleşesi gelenok, meň bilen wagt geçirmäni halanok, meni öňküsi ýaly söýenok, meni adamam hasaplanok ýaly, Ýalňyş düşünjeleri ýorup, gereksiz ýere gamlanyp dowla düşýärler. Aslynda eýjäm beýle däl. Erkekler köplenç bir soraga jogap bermänkäler ýa-da geplemäge başlamankalar, aýtjak diýjeklerini öňünden ýagşa seljerip, iň dogry, peýdaly görnüşini saýlamaga çalşanlarynda dymyp oýlanýarlar. Jogaby kelläniň içinde düzüp, onsoň diýjeklerini diýýärler. Bu dymyşlyk birnäçe minutdan sagatlara çenli baryp bilýär. Eger gürrüňi gidýän tema barada hiç informasiýalar ýok bolsa, onda hiç kelam agyz söz etmänem bilýärler. Bu ýagdaý ýürekdeş diňleýji tapanlarynda sesli pikirlenmäni halaýan zenan maşgalalary üçin hasam düşnüksiz görünýär. Öýkelesem, bir pozuda ýaraşsam. Ýigitler dymanlarynda Sessiz görnüşde, Şu wagt näme diýjegimi bilemok. Ýöne diýýän zadyň barada pikirlenýän diýýändigine gelinler düşünseler, ýigitler gassap gepletmäge çalyşmazdylar. Oň tersine gelinler ýigitleriň bu dymma pauzasyny Seniň maňa aýdýanlaryň meň üçin bir köpük. Nämä samahyrlap otyrsyň-aý? Seň ýagdaýyň meni gyzyklandyranok. Şoň üçin jogap beremok-da. Görnüşinde ýalňyş terjime edip, gereksiz dowla düşýärler. Şol wagt özlerine nähili duýýandyklaryna görä, has beterini hyýal edip, Men ýigrenýä, meni halanok, meň bilen ýörite arasyny bozmaga çalyşýara çenli barýan was-wasylyklara çümüp, özüniň taşlanyp gidilmegi ýaly, aňynyň düýbündäki gorky torlaryna düşüp bilýärler. Muň sebaby bolsa zenanlar diňe aýtjaklary ýoldaşlarynyň göwnüne erbet degjek bolsa, ýa-da oňa bolan söýgüsi Ynamy düýbünden gutaran bolsa dymýarlar. Şonuň üçin ýigit dymanda gelniň howsalasyna dogry düşünjek bolmaly. Bir zenan başga bir zenany diňlände, ol gepleýän zenana, Beh, gör ony, hä, hüm, wah-wah, ol-a bolmandyr ýaly sözler bilen ony diňleýändigini, oň bilen gyzyklanýandygyny duýduryp durýar. Erkekler bilen gepleşenlerinde-de ýaňky ýaly diňlenilýändigini, özlerine üns edilýändigini görkezýän sözleri eşitmedik ýagdaýlarynda erkekleriň sessizliginden gorka gapylyp, gaharlanyp, bolmajak zatlary hyýal edip, ýalňyş düşünjelere girip bilýärler. Gelinlerimiziň öz ýanýoldaşlary barada ýene bir ýatda saklamaly zatlarynyň biri, ýigitleriň keýpi bozulanda ýa-da aladalara başdan agdyklyk edende, gürlemäni goýup, özlerini dürsemek üçin, gowaklaryna çekilme hadysasy. Gelinleriň, Men muňa näme etdimkäm diýip, gorkup oturmalaryna hajat ýok. Şeýle ýagdaýda, ýigidi ýalňyz goýmak iň dogrusydyr. Özüni dürsänden soň hökman gowagyndan çykyp, size söz gatanda, oň bilen özara gürrüňe başlap bilersiňiz. Gelinleriň dünýäsinde bolsa ýagdaý düýbünden tersine. Olar gynananda, gamlananda ýa-da işleriň aladalyk agdyklyk etýän pursatlarynda ýalňyz galmak islemeýärler. Ýürekdeş, gürrüňdeş tapyp, duýgularyny paýlaşyp, problemalary barada söz açyp, özlerini diňleýän, söýýän, olar barada alada edýän adamlaryň barlygyny görüp, özlerini dürseýärler. Wah, seň adamyň gowy-la! Şeýle ýagdaýda ýigidiň gelniň aglamjyrap aýtýan problemalaryna, arza-şikaýatlaryna çözgüt tapyp bilmän özüni biçäre duýup, Ol ýagdaýdan hem gaçmak üçin gelne gygyrmasy, azgyrlyk gürlemesi ýa-da gelni öz ýalňyz başyna goýmasy ýigitleriň iň uly ýalňyşlaryndan. Sebäbi erkekler biçäreligi hiç halamaýarlar we muny gowşaklyk hasaplaýarlar. Aslynda şeýle ýagdaýlarda gelinler problemalaryna, aladalaryna çözgüt gözlemeýärler. Tersine diňe olara hä berip, hak berip diňleýän duýgudaş gözleýärler. Ýigitler on bäş-ýigrimi minut gelinleriň keýpsizligini, aýdýan problemalaryny özüne çekmän, Özlerini günäkär biçäre duýman diňläp bilseler, mesele öz-özünden çözüljek. Gün çykjak, gülälek çykjak, gelniň keýpi ýerine geljek. Häzirlikçe diňleýjilerimizi ýadatmazlyk maksady bilen gürrüňimizi şu ýerde jemläliň. Maşgalamyz, elimizdäki iň mukaddes zatlarymyzyň biri. Oňa eýe çykmak, ony goramak, durmuşda edip biljek iň möhüm, iň gowy işlerimiziň biridir. Indiki gürrüňdeşligimizde bolsa, gelinler, ýigitler sözlüginiň üstünde giňişleýin durup geçeris. Häzirlikçe sag oturyň.